One dangerous fire wey dem name Canyon Fire don scatter enta thousands of hectares for California and e dey force plenty pipo to comot for dia house sharp sharp. Italians don vex well well as UK food website Good Food drop one kain recipe for dia traditional Roman dish, cassio e pepe, Dem say di recipe no follow at all.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 Oya make we enter di gist proper. No forget to like and subscribe to Pidgin Tori Global and also share with your friends make dem too sabi wetin dey happen for world. One dangerous fire wey dem name Keyon Fire don scatter enter thousands of acres. for California and e dey force plenty pipo to comot for dia house sharp-sharp. Di fire start Thursday afternoon for area wey dey between Ventura and Los Angeles counties, but by Friday morning, e don jump from small thirty acres reach nearly five thousand acres, all because of serious heat and dry breeze wey dey blow. Ventura County Fire Department don tok say over two thousand, seven hundred pipo don already evacuate and anoda fourteen thousand pipo dey on warning say dem fit still need to comot if di fire no slow down. As at Friday, di fire still dey waka anyhow, dem neva fit control am at all, di National Weather Service, Dey warn say temperature go still rise reach one hundred degrees Fahrenheit, dat is thirty seven point seven degrees Celsius, for di next few days and dat one go make di wahala worse. For now, nobody don injure and no house don burn yet, according to Los Angeles County Fire Department. But dis one no be di only fire wey dey worry California. Clifford Fire, wey be di biggest one currently, don chop almost one hundred thousand acres for San Luis Obispo and Santa Barbara counties. California pipo just dey pray make rain fall or sometin help quench di heat before e go too late. No be only California dey suffer heat wahala, Turkey don close one of dia key international water way. No be only California dey suffer climate change wahala, Turkey don close one of dia key international water way, Dardanelles Strait, because serious bonfire dey rage for northwest area near Hanakil. Di fire bad reach say dem evacuate some residents and e even affect Hanakil airport, wey dem shut down for passenger flights but rescue and firefighting planes still dey use am. Government don deploy plenty firefighters, helicopters and special planes to try control di fire wey dey scatter di forest area. Wetin dey make di mata worse na strong breeze and dry heat wey dey blow anyhow. Dardanelles Strait dey very important because E connect Aigen Sea to Sea of Marmara and na big route for ship wey dey waka between Europe and Asia. Over forty six thousand vessels pass di strait for twenty twenty four alone. Di govnor of Karnikel tok say dem dey fight di fire from both ground and air level to stop am make e no spread more. For now, Turkey dey do all dem fit do to contain di fire before e go cause more wahala. Germany don announce say dem go suspend all military exports wey fit enta Israel hand, especially weapons wey dem fit use for Gaza. Dis one dey happun afta Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and im security cabinet approve plan to take over Gaza City. Germany, wey be one of Israel biggest arms supplier, no happy wit di move and international leaders too don begin criticise di decision. Correspondents tok say di plan to capture Gaza City na likely di first step to completely take over di whole Gaza territory. But inside Gaza, pipo dey fear say more destruction and displacement dey come. Still, some residents dey stand strong say make dem destroy di house on top of our head, we no go go anywhere. For inside Israel, Families of hostages dey vex, dem tok say di goment dey carry everybody enta big wahala. Israel say di military pressure go help destroy Hamas, but experts remind dem say force alone no dey work for dis kain mata. River Island don get green light from High Court to close thirty three of dia shops for UK as part of plan to stop di business from crashing. Di fashion company tok say na shift wey customers don do go online shopping and wahala from high running costs cause di big losses wey dem dey face. Dem warn creditors say if dem no approve di plan, dem go run out of money by end of August. Apart from di thirty three shops wey go close, Rent go reduce for anoda seventy one shops, di ceo Ben Lewis say dis go help am balance tins to match wetin customers really need. Dem go soon start to negotiate wit landlords about di rent mata as part of di whole wahala, about one hundred and ten workers for di nine hundred and fifty wey dey dia head office go lose dia job, di move go help dem save eight point one million pounds right now river island get two hundred and twenty three shops across uk and ireland but dem no go touch any of di irish shops. Italians don vex well well as UK food website Good Food drop one kind recipe for dia traditional Roman dish Casio E Pepe. Dem say di recipe no follow at all. Good Food tok say di pasta fit be sharp lunch wit just four ingredients, spaghetti, black pepper, parmesan and butter. But Italians shout say na lie, say original Casio E Pepe na just three tins, pasta, pepper and pecorino cheese. no butter no parmesan restaurant association for italy fipet confessesant even write letter give di uk ambassador and di media company wey own di website dem shock say dis kain big platform fit mislead pipo good food come try defend demsefs dem say na home cook recipe for uk dem do Wit ingredients wey pipo fit easily get, dem also beg di Italians make dem send original version make dem post and credit dem. But for Rome, hotel and restaurant owners no gree. One man for St. Peter's Square tok say if you wan change recipe, make you no carry di original name follow. Anoda chef tok say e dey okay to add small lime to make di dish fresh for summer, But butter and cream? Omo, that one don pass limit. Bottom line be say Italians no get wahala if you wan do remix, but no carry their food name join am if e no be original. Na food dey cause this wahala so. Scientists don see new sign wey show say one big gas planet fit dey inside the closest star system to our own, Alpha Centauri, just four and a half light years away. Dem use di James Webb Space Telescope take see di sign last year, but wen dem check again later, di planet no show. Scientists say e fit hide behind di star wit time or e too close to di star wey make am hard to see. Now, dem go still try again to confirm whether di planet really dey. Di star wey di planet dey orbit get almost di same temperature and brightness wit our sun. Na wetin make researchers happy pass be.

Europa Clipper and JUICE, dis new planet own moons fit get beta chance. NASA scientist Charles Beechman say di observation hard well well because di star too bright and e dey move quick. Scientists still dey hope say with time, dem go fit know wetin di planet really be and weda im mum fit carry life. And di last one for today, police for Hong Kong don arrest eleven domestic workers wey dem suspect say do illegal abortion and child destruction. Di tori start as dem find one of di women for her oga house with dead belle pikin wey don reach at least twenty eight weeks. Dem say paramedics come help di thirty nine year old woman wey collapse for her room Na there dem find di dead pikin hide inside laundry basket. Di woman confess say she buy abortion pills from her friend, another domestic worker. From di confession, police begin raid between July twenty nine and August eight, na so dem arrest ten women join. Out of di eleven, five don already collect charge, five dey on bail and one still dey police hand for more investigation.